Tun ṭum video ah chuanin motor cheina chi hrang hrang bakah tun kar kan hun hman dan te i fir ho lem u aw. Hei vawiin chu Style and Go ah ka leng lut a, ka sam te kan colour tir ve dawn a, hei colour hma in kan han cut hmasa a, aw hlawk hi fel khawp mai a, ka in hmeh tur hi a hre thei tawp bawk a. Tichuanin hei awm hah dam pah in green tea leh phur ter min chhawp sak bawk a, an fel khawp mai. Hei ka sam te pawh min han khawih sak tan tawh a. Tichuanin sam hi rei lo te chiah ve ngai vangin ti hian an dawr vel thla te ka lo la kual a, hei sam te an a thatu product chi hrang hrang an kawl hnem khawp mai a, tichuan he lam pangah pawh hianin hei sam khawihna tur a lo la awm leh teuh bawk a, makeup te pawn khawih thei vek ka ti kha chuan foxtel product chi hrang hrang an kawl tel bawk a ni hei. Ka sam pawh kan zo fel ta a, hei min han roll sak leh a, thla te kan la dawn sia leh Cherry Movie premiere na khanin kan va kal ve zuai dawn a, hei hi a lan dan a nia maw in ti ve reng em, comment section lamah khanin i lo comment ul a, ka inhmeh em tih te pawh kha in la sawi dawn nia aw. Style and go hnu a chhak chhuak min khawih sak a ni a, Zodin Square a awm a nia in lo dawl ve theuh dawn a nia. Tichuanin zan lampangah Katnip Entertainment siam Cherry Movie Premiere-naah te kan va inlan leh zuai bawk a. Tichuanin hei saka zaithiam em em mai kha Movie Premiere-naah kan hmu hlauh mai a ti hian thla te kan han lakpui a, kan ni hlawh hle mai. Cherry Movie hi Runmawii App lamah khanin en theiin an chhawp chhuak a, in lo en ve theuh dawn nia. Ten views hei lo lut ve leh a tah hianin Blowpunk LED Headlight hi kan han fit sak dawn a. Light a nei tha tawh dawn khawp mai. A hnung lamah khuanin punch a lo lut leh bawk a, eng nge kan khawih dawn kan en ve leh sin ang. Hei punch ah hianin sound lam ten enpui dawn a, punch ah hianin body kit te, side step te, black kit te kan nei teuh bawk a ni. Hianin hei alloy kan han vuahsak dawn a, ama tyre vek kha a hmang anga kan thlak sak dawn a ni. Hei kan technician ten a ke pawn la thlap vek tawh a, an rawn dah chhoh ve leh ka lo cover leh dawn a nia. Pah pawh alloy kan lo vuah zauh a, hei silver alloy a thlang a, a tyre hi ama tyre neih sa original tyre kha a ni a, ti hian hei in match leh khawp mai, ke pawh nei tha tawh e, mawi nasa a ni, nalh ting ti ve em, lo sawi ve u lah aw. Bolero ni aw kan nei ve leh a, tah hianin sun control te kan han bel sak dawn a, steering cover saw hruaiin a thui mek bawk a, chuan add on kit hei. Kan han vuah sak bawk a, in match leh khawp mai hei ema rawng nen hian maw. Ti lamah hianin hei scorpio kan nei ve leh a, tah hianin ah light lampang headlight lampang te niin ka hria a, en chhin ang u. Hei SIPL pro a ni a, hei two hundred watt lai a ni a, Eng tha dawn khawp mai. Chuanin hei add-on kit te pawh kan han vuah sak bawk a, saka an vuah sak leh mek a. Nargo far carrier hei an nei chhuak ve leh bawk a, he lamah kan technician ten an lo buai pui mek a nih hi. Tichuanin hei zan lampangah Mizoram Youth Festival sanghnih sawmhnih pali Lammuala an neih ah khanin ka thawhpuite nen kan va kal ve a. Tichuanin helaiah hianin hei Lucky Coupon an lo siam a. Tah hianin kan hming te, kan veng te leh kan phone number te kan ziak a, hei duh duh tan a lak thei a. Tichuanin tah hianin Youth Festival-a kal kim khan lo chhinchhiang a, chuta mi van nei ber chuanin scooty a dawng thei dawn a ni. Hei kei pawn kan la ve chhin a nih hi. A chhungah hianin stall te an lo siam bawk a, hei eitur te, then chu pangpar te an lo zuar a. Nimahsela Speaker, he thut a khin a chhan te chu mak em em mai chu khatiang khan baih vai mai la, vawi khat mah fakha thinlung hi ka pu ngai lo a ti. Fakha ka ni ka in tih vaih chuan Vala ka pa mit enkawl reng tu khi a pawi ka sawi ang tih ka hlau a ni, a tit khat mai ni chu. Unautu a hlutna kha Pathian a awm a ni tih a in hria ang, min an sawi dan a in nghat miah lo a, Lalpani ni a tih chuan nihna a ni tih a hria ang. Pathian fa a ni tia chiang em em mai a, mal in a awm lo vang, lalpa lawm pui zel ang, a chen si lama hma khuai zel ang tih a hre tlat mai a, chu hriat na nei chu lalpa lawm a chuan chak na a ni tlat mai ni chu. Hnam pawh engang pawn va an duai mah la, engang pawn harsa na tawk mah la, Pathian fa i ni. Hallelujah! Duh taka lalpa na siam i ni. Tih pah thil tui khaw vel a i awm lo.

Youth Festival chu a nuamin a hlawk thlak khawp mai. Hello guys, Vaini ah chuanin hei kan hmuh ang hianin Jimny kan khawih sak a, Jimny ah hianin enge kan khawih kan entir ang che a. Hei ka vawn lai mek hi carrier a ni a, Bimvara half carrier a ni hei hi, a tha khawp mai a, hei a thir vek a ni a, a thir ang pawh hi a tha chi ngat ang kha a nih chu maw, duh duh in tih te hianin a uai ngam a, min lo let chhin mahlo. Tute hian a uai lawp lawp ngam ta nih chu rintlak kan tih ang kha a ni a, chuan lo kal zel ula. Tichuanin tah hianin ladder a leih law'n kan tih ang kha, hei kan han vuah sak bawk a. Gym ni tan viau viau nia ka han lawn chhin vel ang e. He khai nuam lutuk ta nih chu ti. Chuan hei a chunga carrier a bungrua vel kan dah pawh kha ladder kan neih chuan tian awlsam takin a han lak thei a, ladder hi awm lo se chuanin Hei side step atang buaithlak ve viau tur a nia, ladder hi a tangkai em em bawk a ni. Aw, helam pangah hianin hei Mizorama Alcazar signature hmasa ber kan lo nei ve leh ta. Tah hianin hei ih ceramic coating kan tih sak a, ceramic coating mai bakah khanin waterproof ladder flooring te pawh kan phah chhuah sak vek bawk a ni. Chuan ceramic coating hi a tha em em a, chuan ceramic chuanin a rawng da tur te leh. Motor thar kher lohah pawh tlem a motor lo hlui chul deuh tawhah khanin ceramic coating te hi han tel a, a lang thar leh sut duh a ni. Kan en kual tir vel chin ang che u. Chuan hei han en ul a, amah hi chuanin hei amah hi han bel siang ve mah ul a, hei a tle ser ser tawh a, a thar hlak pawh ni mah se la a thar hlak ai a la mawi leh zualin kan chhuah sak a nih chu ui. Chuan waterproof leather flooring kan entir ang che u. Hei hi waterproof leather flooring kan tih chu a ni a, a leather te hi tha em em a, a mar thei ang berin kan han ah phah sak bawk a. Waterproof leather flooring chu a thatna tam tak motor dangah te pawh kan sawi teuh tak. I motor hlui te a thar ang sar a chhuai duh chuanin ceramic coating hi lo ti ve chhin la, i hlawkpui ve ngei ka ring bawk a ni. Pawh carrier te pawh an vuah zo tawh a, hei rain guard sakanan vuah chak leh zuai bawk a. Nalh leh tawh khawp mai. Ignis ah pawh waterproof leather flooring kan tih ang chi a leather tha deuh ang kha maw hei eh kan phah sak leh a waterproof leather flooring phah te pawh rawn tih hmuh zel a bolero ah hianin fender flares kan han vuah sak a so hma lam chu kan zo tawh a hnung lampang hi kan buaipui leh mek bawk a hei he lam panga hi kan technician te. An thawk mawlh mawlh mai a, hei kan uluk thei a ni, uluk hlar hlar sang kha. Hei Jonah phei hi chu helam panga tension a pe hman lo hrim hrim kan tih tawh kha, sun control te BPF te bel lai pawn maw, hei a lai ta zel a bialnu kha ni loh a hmuh chuan in a lai lut tuk a ni chu aw. Pawi thingpui sen hang bawm leh der. Busy tete thian tun champhai pawn hei min rawn dawr vang vang a, kan lawm hle mai sun control te carpet te kan han khawih sak a, hei khai hei an ni pawh lawm takin an chhuak a ni. Kan lawm e. Aw keini pawh kan lawm e bye bye u. A hming tlak thei bawk si lo tih kha ka ti mai chu. Aw awle awle bye bye. Kan lawm thin hle mai. Helamah hian hei gym ni lo ding ve leh tawh bawk a. Chu lampangah pawh great a lo ding ve leh bawk e. Hei kan technician te pawh an indaih lo khawp mai an buai char char a nih chu. Chuan he lawi mi hi kan sawi duh chu tui emaw deuh star a nei a. Nizanah a be ve ngam teuhka hlim over. Erawh kan nei ve leh a tah hianin waterproof leather flooring bawk a hei kan han phah sak leh dawn a. Sir te pawn down vek tawh a, he lam pangah hianin hei saktu tu pawh buai ngang mai, he lam pangah Lalchherin an seat cover lo fit mek bawk a. Nia maw? Hyundai nia maw? Mahindra pawh ni se, eng company kut chhuak accessories chu kan call kim vek a, chhun lama i hman loh a nih pawhin zan dar kuah thlengin kan inhawng a, i hman hun hunah intik lai pawn kan dawrah i rawn leng lut thei reng a nia. Hei a hnung rear reflector eng theih lo kha hei eng theiin kan han thlak sak a. he kan technician ten an buaipui mek bawk a chuan hetah hian thailand atanga kan chah haw lunch ila awm a chang tawh la he lamah hian fall in in la fa awm a tunlai chu a hring nun hi maw wow tap a nih chu hriam wow khat tlat ang kha nih chu maw bolero a pawh waterproof leather flooring hei kan lo phah zo leh ta a leather tha em em mai kan ti tawh kha Tichuanin heng seat cover te pawh hi auto game premium seat cover a ni a hei a in match thei em mai a chhung nen hian maw hei hnung lam pang pawh kan zo fel vek tawh a. Chuan a chungah khian khi kan hmuh ang khian Mtec Breeze carrier kan han dah sak bawk a carrier hi tangkai em em a ni kan tih tawh kha. Chuan a chungah khianin thil luggage te dah teuh thei a ni. UV seven hundred pawh hei kan lo zo fel ta a, tah hianin three MPPF kha kan han bel sak vek bawk a, hei a lang tlo si vek tawh a, a tle sar sar tawh mai a, ti hi chuanin a rawng a da thei lo va, amah hi a rang thei tawh dawn lo bawk a ni. Tichuan amah hi vek hianin hei black combo kit kan tih ang chi kha, hei black kit kan tih ang chi kha a headlight ah te, leh hei a side glass ah te leh a door handle ah te hei kan han bel sak leh vek bawk a tichuanin hei a black rain guard tho kan han hei chrome line ang chi kan tih ang kha kan han bel sak bawk a tichuanin hei door guard te pawh a black ngat thei kan han hman sak a black kan uar khawp mai. Tichuan, phone number tarna hi kan nei thar a, hei carbon fiber ang chi kha a ni a, hei tangkai khawp mai phone number tarna hi. Perfume te pawh kan dah sak bawk a, hei PPF hi chu a that mai bakah hei a tih mawi belh a, motor pawh hei a ti lang thar leh zual a ni. Motor rawng da tur leh rang tur veng turin three M paint protection film hi rawn ti ve ngei ang che aw. Khati zung kha tuchum video tan chuan ni leh phut mai se, next video kan inhmuh leh theuh theih nan ka channel te min lo subscribe sak ngei dawn nia, ka video te tawp thleng a min lo thlir sak avangin lawmthu ka sawi e, inzavaiin muttui mang tha vek ule.